Salut àr tout, mat ha jeu ? Krogomp hirio gant hor skeudenn. skeudenn ur paotr yaouank hag ur vaouez. Neuze peseurt liamm zo etreze ? marc'had 'peus peus gwelet ar c'heloù dija ? dec'h 'oa achu kampionad ar bed partiennoù prim. Neuze a vez c'hoariet gant ur c'hard eur ha pemzek munutenn evit pep c'hoarier mui dek eilenn bep taol. Hag e oa aet ar maout, souezh ha tra. Gant Murzhin Volodar a zo Rusiad a driwec'h vloaz, setu. En e gichen emañ penaos Humpy Connerow hag a zo ur vestrez vras a vro India. Hi zo aet ar mab ganti e-barzh tournamant ar maouezed kar evit seurt kenstrivadegoù e vez dispartiet ar baotred hag ar merc'hed. Setu hiziv emaomp o vont da reiñ ur sell war taktikoù brav, enfin taktikoù brav, per pred am eus Kavet aze e-touez partierien an holl re uhelañ er bed, hein, tra ma oa an holl re uhelañ a c'hoarie. Bon, krog 'oa ivez an hini gwellañ er bed da lâret eo Magnus Carlsen da c'hoari, met siwazh ez eus bet echeù e etrezañ ag ar feed dre ma veze rebechet dezhañ ne ne wiske ket o o penaos dilhad cheuc'h war. Hennezh a wiske ur revragoù gin a zeblije ket dezhe ha neuze o deus gourdroz enorm eurvezh a-benn ar fin n'eo ket bet koublet aze a-benn ar fin en ur rondenn bennak, ar pezh 'neus lakaet emañ e fulor ha neuze neus kaset enne da sutal ur fuck you bras 'neus graet ha kuit en deus un tournamant. setu droch eo un tamm met setu gant hor bern bern traoù souezhus neuze e 'ba an tournamant-se liammet gant se ha gant parti enno ivez ar paotr yaouank Murzhinae. Ok, neuze krog on amañ gant Yu Yang-gi. Yu Yang-gi a zo gant ar re zu. Ha klaskit bep tro ehanañ ar video, klask kement ha ma karot. Ha en em soñjal war an taolioù redius, petra ra berr, petra c'hallont tapout, petra c'hallont gourdrouz. hag e ran ar respont 'benn pemp, pevar, tri, daou, unan. Setu sur a-walc'h ho peus soñjet eskob Davaz Strizh ez eo c'hoarvezet da gentañ e oa bet tour e-unan dija tro ar re wenn hag setu goude-se Youyangi hag a zo ur mestr bras a Vro-China 'noa aberzhet homañ war ar stri 'vit terriñ kastell ar roue gwenn hein. An dra-se a zo hon taktik a ranki da nebeut koa peogwir e vez e c'hoarvez alies-kenañ en echedoù hein. Hon eche da derriñ ur c'hastell-mose oc'h aberzhiñ ur pezh war achtri. Ha goude-se e weler emañ an eskob aze o kontrolliñ daou ha marteze c'hellint kas ar marc'heg war-lerc'h. Neuze bez' zo bet rouanez d-e-unan hein taget 'oa ar marc'heg. Ar marc'heg n'halle ket N'halle ket Fival kement-se ha kar ma vije bet da epemp-se emichegellet tapout e d-pevar. Setu goude honnezh de-unan oa kresket an dagadenn gant marc'heg ge-pevar hag e c'hourdroze an eskopaj daou, pezh n'haller ket mirout ouzh ar re zud ober met ar re wenn o deus graet ur fazi amañ. Roet o deus marc'heg e-pevar evit difenn F daou. Ha bremañ setu ez eus moaien reiñ lamm d'an doare redius. E meur a daol. Neuze penaos vo roet lamm d'ar roue amañ gant ar re zu? Sur 'oar peus soñjet e eskopaj daou, pêr d'ar roue? Rankout a ra ar roue mont da mont er c'horn da achunan hein, kar ma vije bet tapet benn ar fin gant gant ar marc'heg rouanez Dap roue Funan, vije ket bet lamm amañ dre ma 'z eo gwarezet gant ar marc'heg, met posupl 'vije bet din c'hoari bec'h amañ. roe daou bec'h aze ha tapout ha tapout kalz pezhioù evit evit lâret gwirionez honnezh da d-pevar hag aze se zo marv ha tapet 'm eus danvez se zo mard daoust ma n'eo ket lann ha setu neus kavet gwell mont da achunan Ha setu an taktik boutin ivez, hein, lakaat ur berv e H-Dow evit rediañ ar roue da vont da-unan hag ober ur berr dizoloet d'ar roue, o tennañ ar golo, o tennañ an eskob evit tagañ F-Dow, roue Gay-Unan, ha goude-se aberzhiñ F-Dow. Setu aze zo un dra a vez gwelet lies hein, evit an den ken barrek ha youiangi ha kajimant daou vil seizh kant e oa aes a-walc'h da gavout an dra-se. Hag dilezet 'neus ba perak 'neus dilezet rak 'neus netra d'ober goude marc'heg da bev-daou e teufe ronez getri berr d'ar roue hag amañ pezh ay ba c'horn ha neuze gwelet 'peus sur-walc'h eñ e vo tapet gant ar marc'heg ha lamm d'ar roue ha ma'z afe da F-unan e tapan amañ hag oc'h ober ur bouch marvel gwarezet gant ma marc'heg. Setu o- un dargadenn glasel larfen met eu- deus ar re vravañ a zo bet- zo bet c'hoariet amañ gant Yu Yong-gi. Ma deomp pelloc'h. O sellet ouzh an itrik a zo bet c'hoariet amañ gant Firouja. Firouja a zo bet naturalisée gall nebeut nebeut bloaziou bremañ hag eo an hini ar gall gwellañ hein, ez-ofisiel. Maxime Vachelagrave hag a oa ivez 'ba an tournamant met n'eus ket n'eus ket graet ken mat ha. ha Firouzja en tournamant-se. Amañ e rae Firouzja a enep ur mech bras-all anvet Ronak, hag en deus c'hwitet an taktik hag e benn a-fin eus kollet Abartien. Met amañ peurliesan e c'hwi ket kalz taktikoù, marteze e kaf forc'h an taktik en deus c'hwitet tro ar re wenn. Tri. daou, unan ha gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet an aberzh F-seiz. Setu-eñ. A zeu deus an neblec'h un tamm un tamm bihan hein, souezh-souezh-domp o o welet un aberzh mod-se padal eo difennet teir gwech ha gwelout a ra bezañ tapet teir gwech met met petra zo kaoz? Ma vez tapet gantour, drae n'eo ket posupl. Tapet a ran e gêr-c'hwec'h. Gounezet 'm eus ar pezh gwerin sur 'oar e c'hounezin un eil, setu ennoul ivez ha se zo achu. Ouzhpenn-se e c'hourdosan ivez an eskob da Vachc'hwec'h gant ar stankadenn war ar roue. moaien 'vefe tapout gant ar roue met ne vefe ket mat kennebeut, abalamour da eskob da bDepemp e da bDepemp, ha bremañ marc'had e welit. penaos kenderc'hel, e c'hwec'h bec'h d'ar roue. Setu ur wech c'hoazh ha ma kil ar roue e koll en-dro e eskob, pezh a ro ur splet d'ar re wenn. Ha ma klask mont mont tostoc'h evit chom chom o wareziñ e eskob a-benn ar fin 'vo ket mat kennebeut ha bec'h d'ar roue amañ. Roue F-pemp ha G-pevar, lamm d'ar roue, ul lamm fentus war eñ. Met forzh penaos e ouier eñ memes hep jediñ betek betek al lec'h-mañ ha ma'z a ar roue retocht ouzhimp padal eus kalz pezhioù alies-kenañ e vo roet lamm dezhañ. Ha setu ne chom nemet un diskoulm neuze evit evit ar re zu a zo tapout gant eskob. Ha moarvat eo an dra-se n'eus oa ket sklaer-sklaer evit Ferrugia, moarvat n'eus ket soñjet tamm ebet e marc'hegezh Feiz ivez, dre ma 'z eo ur partien prim ha n'eus ket amzer soñjal e pep tra. Met amañ neuze hon eus kollet ur pezh, n'hallan ket tapout e c'hwec'h eur, moain zo tapout ha c'hwec'h. Pa 'z eo stanket hein, pezh gwirionegezh Feiz n'eo ket posubl tapout nann a-hend-all 'vefe ar dindan berr, evel-just. Neuze penaos difenn ma n'eus nemet ger c'hwec'h. Ha goude eskob da bdpemp e da bdpemp e c'hwec'h, eskob e eizh, se zo dañjerus-tre evit evit ar re zuañ. Da d'ar wazh en tout e c'hallan adtapout un tour ha lâret em eus neuze daou bezh gwerin hag un tour a-enep daou eskob. Ho pezh 'zo dereat hein dreist-holl pa pe mont ho tagañ bremañ, met marteze e rae kavan-gwell le mirout ma eskob amañ ha derc'hel gant an tagadenn gant an taol-giz H pevar, H pemp. Setu, neuze se n'eo ket gounid penn-da-benn, met reiñ a ra memestra ur splet d'ar re wenn ha ha dommaj e vije bet c'hwitet gant Firouja, met ur brav taktik, per seurt. Ma gourc'hemennoù d'ar re o deus soñjet e marc'heg F-seiz, gallout a ran mont pelloc'h neuze gant un taktik ar wech-mañ c'hoariet gant ar re zu, tro deus tu ar re zu, gant Abdousatorov. Marc'h az peus klevet an anv-se dija, Nordibek Abdousatorov a zo yaouank war. ugent ugent un warn-ugent bennak marse hag a oa bet kampion ar bed prim dija hein alies er re yaouank a zo barrekoc'h war partiennoù prim padal e e c'hoazh ar re re un tamm koshoc'h a zo barrekoc'h war partiennoù sir amañ zo zo zo an doare ainsi de suite de rounit pezhioù diouzhtu tro ar re zu Laskel a ran deoc'h pemp eilenn da enañ ar video hag a respont a-benn pevar, tri, daou, unan. Rouanez B pevar per. Ok, Poellego a ra, gwelet an dra-se. Forzh penaos, a-hend-all peseurt bec'hioù zo ha ma ma kavit re luziet an traoù ma ne ouie ket penaos klask, klaskit penaos ober bec'hioù d'ar roue da gentañ. Amañ zo stourm da bedaoù zo da vezañ jedet, tourse unan, rouanez B pevar, eskopse-tri, hopala, edon a-dreuz aze. Evit ober ur bec'h d'ar roue. Neuze rouanez B pevar a seblant poellek. ha neuze oa... Oaet ar roue da e-unan, ha bremañ un eil toull rediusañ a oa tapout an eskob Mose hein, a-bouez eo tapout an eskob-se hein, a-hend-all petra c'hoarvezfe lakaomp ma ma vefen lipous betek re aze hag e rafen da dapout, pezh gwir int bet daou, petra c'hoarvezfe. Met va fallbut eo eñ, se zo achu abalamour da eskob H-5, setu a vefe lamm d'ar roue-eñ gwelet a rit ha n'eus neblec'h da vont nemet Hec'hwec'h ha goude eskob G-5 amañ e lamm d'ar roue. Setu a-bouez-se diwall ar c'harritoioù-spis memestra hein, un darvor lammet hag aze tapet an eskob neuze gant an tour du. Aze e fell a-walc'h ar jeu rak ma vez ma vez tapet gant ar roue 'm eus daou ziskoulm. Sur-walc'h 'peus gwelet ronez da bedaou berr d'ar roue ha dap un dro an tour ha goude-se 'n em gavan gant ur pezh ouzhpenn goude da skouer Roeftri, rann-ez Dap, e-unan, aze n'eus ket a verc'h d'ar roue, ha setu ar pezh ouzhpenn 'm eus goude eskob e Pemp marteze touriez benn-ar-fin ez a mat a-walc'h. Marteze unan aesoc'h c'hoazh zo c'hoari tour e-eizh evit stankañ ar rouanez. Ni da rouanesa nep an tour. N'am soñj ez afen da gerc'hat an tour, met mat eo en-daou. Ha a-hend-all sur war e soñjit e c'hall tapout gant ar rouanez ivez, ya. Met a-benn neuze e lusk amzifenn an diwallig gant se, gant pezhioù hag a rank difenn meur a bezh war un dro. se n'hallont ket ober a-wechoù, rak diheñchet veint aze un diheñchadenn eus ar rouanez evit tapout an eskob e F-pevar. Ha setu goude-se e choman gant daou eskob ha chom a ra chom a ra goan atav ar roue Gwenn hein gourtoz a ran bep seurt honnezh hag unan eskob d' e pevar touriezh setu an dra an dra-se zo gouneet pa n' eus ket a oar a dagadenn kosteer eo eo. Setu tour da Bennoù, ha dilez e oa bet nebeut taolioù war-lerc'h. Setu gourc'hemennoù da Abdoussatoroff hein, e soñjita gant nebeut amzer a-wechoù 'vester-tre kavout an heuliad taolioù nemetañ hag a zo mat. Rak ma c'huitit war an taol an taktik hepken hein, pa vez tenn-tre ar plegennoù giz-se e c'hallit koll hein, giz hon eus diskouezet bremaik gant afer eskopaj Pemp aze. Ma? Piv zo kalonek a-walc'h evit mont da welet partien Arognan aze bok gant ar re wenn hag en deus graet ur mell faziañ amañ sur war dindan gwask an amzer ivez ronez da bDepemp ha bremañ e achu. Arognan n'eus un doare gant ar re zu trom stuh ar re zu da lakaat an termen da bartien-mañ. Dindan nebeud taolioù, setu ar respont 'benn pevar, tri, daou, unan. Bon, amañ gwelout a raer eo taget ar rouanez, taget ar marc'heg, met n'eo ket se ar gont, ar pezh hon eus c'hoant d'ober da gentañ zo mont da dagañ ar roue. Bezañ zo bec'hioù gant an tour. Met zigasont ket kalz a dra amañ. Un doareal da soñjal zo gwelet ur seurt stumm taktik pe ur mod m'en em m'eo lec'hiet ar pezhioù ma karet evit ober lamm. Neuze ma c'hallfe ar lakaat o rouanez giz peus c'hoant. Pelec'h 'vefe lakaet ganeoc'h evit ober lamm? Bah lakaet 'vefe e H2O. A-benn neuze e 'neus roet rouanez Ar c'hwec'h amañ a gwelet a rit mañ difennet F-seizh a zo taget div wech meg an Tour hag e ro dozh an lamm d'ar roue ha n'hall ket tapout ma marc'heg. A-hend-all e ran lamm d'ar roue. Setu, n'hall ket achap ar roue kennebeut, neuze petra 'chom? Ma ne chom nemet kilaat gant ar marc'heg evit kontrolliñ ar garezenn. Ha bremañ e vo lamm d'ar roue en un doare redius, daoust hag-eñ kaforc'h. Tri, daou, unan, ar wech-mañ pep tra war berr, touref unan berr d'ar roue. Ha setu aze a zo deut vel ur souezh bras hañ evit evit ba- Benjamin Bocquet pe ka hennezh ur wech tapet an tour e teu ar rouanez. Aze-tre, berr d'ar roue, ha n'hall ket achap. N'hall ket achap ha ken mat m'haller ket ar mare gwelet a rit aboe bremañ kefaotet ar Youenn tapout-mañ met n'eus ket bet amzer. Goude roue e-unan, setu e teuio honnezh hec'h-unan berr, marc'heg dap- ge- marc'heg ge-unan ha honnezh ge-unan lamm d'ar roue. Gant ar marc'heg o kontrolliñ an div garezenn-se. Ma savet deus an tu all ba ne achaffe ket kennebeutañ berr amañ ha tost a-walc'h eo ouzh al lamm hon oa gwelet er bodadenn gentañ eo gant Yu Yangi. Ma'z a er c'horn vo roet lamm dezhañ gant ar marc'heg a zeu da F daou ha ma'z afe da F unan. e vo roet lamm d'ar roue gant ar pouch-marvel. Gwarezet 'vo bremañ e koar ar marc'heg gepe warne hein, tost-tre e benn-ha-fin hein. Ur wech ma am eus pleustret war war ur patern ur stumm bennak e e e ta en-dro war-lerc'h hein. Setu perak e talvoudus ober polladennoù taktik ingal. Ma? Ah ya, houmañ houmañ zo 'oa ur souezh. Aze emaomp gant Safari, gant ar re wenn, daou vil c'hwec'h kant unnek, ha ne Pragnananda hein, graet hon eus ur video diwar e benn, kar hemañ zo vo sur war unan eus ar re varrekañ er bed, benn nebeut bloavezhioù aze e triwec'h vloaz, hag eo dija touez ar re varrekañ peogwir hon eus c'hoariet tournamant ar gandidated evit klask mont da dezhañ kampionn ar bed, met Ar wech-mañ eo Pragnan an da daoust dezhañ bezañ dreistvarrek a zo bet pas ket berr, pas ket berr amañ gant taol-kêr Safari. Tro ar re wenn neuze. Pemp, pevar, tri, daou, unan. Bon, amañ marse n'eo ket ken anat-se. rak n'eus ket berr ebet, n'eus ket kalz traoù da dapout, met ar re sklefulsañ, ar re ar re penaos kalonekañ ac'hanoc'h o do soñjet marteze aberzhiñ an tour e B6, setu. se zo c'hoarvezh. goude eskob F5 ha ne chañch ne chañch ket kalz a dra keñver an dagadenn-gi e chañch chañch a ra traoù ranket Michel Aken eskob a-raok peogwir n'hall ket n'hall ket mui difenn e DPM neuze bon setu roet 'm eus ar respont bremañ met tour dap B6 peogwir oa taget an tour en ur mod e redi an enebour d'ober an taol an taol gwellañ pezh pezh zo droch un tamm mais mais n'oa ket gwelet tiroir enfin n'oa ket soñjet e oa ken kreñv ha goude roet dap B6 E ran marc'hig da pe-pemp a gwelet a rit eñ. Aze e stanked ar marc'hig. Setu aberzh em eus un tour, tapet em eus daou bezh gwerin, me hañ da gerc'hat ur marc'heg en-dro. Setu benn-ha-fin em eus gounid pemp poent ha kollet pemp poent pezh n'eo ket ken fall. Ha n'hall ket ar rouanez tapout tamm mod ebet eñ, rak stanket eo ar marc'hig c'hoazh, setu m'on ket met eñ. Tapout ar rouanez aze tro-dro sant-se, tro-dro sant-se, tro-dro sant rouanez, pe pemp, pep seurt traoù. Setu oa bet c'hoaret marc'heg d'eben evit klask stankañ ar veskelen ha setu perak e lâren deoc'h bremañ emañ graet ur fazi o leuskel un eskob e d'eben kar ma vije bet e c'hwec'h amañ marse vije bet aze. Hag amañ ben an tour nebeutoc'h on eus memestra e raomp komz kavout traoù fetis d'ober met un dra fetis a zo amañ hañ rouanez bepemp berr d'ar roue ha forc'h he gell ha ma'z afe ar marc'heg War-gil, va benn neuze e vefe taget un diouzh teir gwech ar marc'heg-se. Neuze kermiche tapout gant ar marc'heg amañ o tagañ an tour, o c'hodroz a bep seurt a dagadennoù dizoloet eo gant eskob. Aze e vije, hag ouzhpenn-se e c'hodrozañ an EFP ma tu-se n'eus difenn ebet, se zo poar. Poar penn-da-benn. goude honnezh bet c'hwec'h en doa tapet ar marc'heg hag aze e welomp ur sijoenn-chouk giz ma lâront e alamaneg met ne gomzont ket kalz alamaneg met un taol-etreat a-feson c'hoazh hein rak ma vez tapet e bep pemp e-lec'h adtapout diouzhtu ar honnezh e c'hallan Ober an taol etreat setu adober ur gourdrouz ken bras a hini meu enebour pe pe brasoc'h amañ e ran bec'h d'ar roue setu kourtoz brasañ posupl hag e tapin e pe pemp war-lerc'h. Setu e oa bet c'hoaret eskob Sepem met tapet an tour memes tra. Hag an tour e pemp aze en em gavañ enlinennet. Setu eñ en em gav steudet en ur mod kwa gant gant an tour-se. Hag e kolo danvez forzh penaos, e kolo pezhioù aze n'eus netra d'ober. lakaomp ronez da b pemp. Ha da b-pemp, eskob e c'hwec'h, ma stan- chom a ra stanket ar marreg setu se pevar hein, hag e- an da c'hounit ar marreg hag emañ ur ur pezh lon ouzhpenn. Setu hemañ a oa diaes da jediñ ha betek penn a-dra-sur hein. me 'm boa peus bet ar mennozh-tour da b-seizh ha marreg da b-pemp da heul. Dija eo dija 'peus setu 'peus ijin taktik hag an dra-se zo sin vat. Ok, houmañ aze tro hon eus tu a-re-zu evit hon itrik bet c'hoariet gant Yann Nipom neuse. Hag a zo hag a oa e nep nep karlsenn hein setu er gourfenn 'vit klask da vezañ kampion ar bed met 'benn ar fin karlsenn a oa chomet kampion ar bed met chom a ra unan eus ar re wellañ er bed evel-just. C'hoari oa bet marc'heg depemp gant e enebour Sindarov ok amañ penaos ober 'vit derc'hel gant da gadenn? Mall eus Kandor. Pemp eilhen doa e anv ar video. Hag a respont bremañ gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet ronez Getri. Bon, bet e-lec'h emañ stanket amañ hein. Setu e oa ronez Getri, n'eus c'hoant d'ober lamm d'ar roue, met n'eo ket difennet ken ar marc'heg. Setu ral bezañ tapet, met eürus- eürusement oar hon eus un eil marc'heg a zeu amañ da G-Pevar, ha Me pa velen-se a-raok, da gentañ, 'moa c'hoant da gompren perak 'oa ket Lann d'Arouin ha ne ne velen ket penaos e c'halle ober ar re wenn evit en em zifenn. Ha koulskoude ez eus un difenn, un heuliad taolioù redus a oa bet c'hoariet en a-raok gant Nepo peogwir noa, da ma soñj peogwir 'oa noa tremenet kalz amzer oc'h en em soñjal war war an drailh. Ha setu. Penaos vo... penaos e rer bremañ gant ar re wenn evit chom bev ? Setu aze lâran ket kaout ur blegenn kevatal met chom bev, chom er bartienn. N'eus nemet un heuliad taolioù resis da gavout, n'eo ket aes. Neuze dre ret dre ma c'hodroz lamm e rankomp ober bec'h. Bec'h d'ar roue, roue a chaez, bec'h d'ar roue c'hoazh hein. Derc'hel da jediñ keit ma'z eus bec'hioù, bec'h d'ar roue Forc'higell-Royal, setu eñ e rank ar marc'heg-se bout tapet, n'haller ket mont e-biou anezhañ, setu rouanez G-Pemp bec'h d'ar roue, ha setu ober a pemp bec'h da-heul aze, kregiñ a ra da vezañ dañjerus un tamm bihan, c'hwec'h ha seizh, er rouanez davaj pemp, hag en ur ober an taol-mañ e tifenn diouzh al lamm e H daou, hag e-tag ivez an tour e seizh e fin, neuze daoust ma'z eus bet marc'heg etre, o c'hodroz lamm hag ober farregell-tre en daou dour, ma benn a fin Gwelloc'h evit ar re-zu a deuin a-benn da c'hounit met diskouez a ra pegen diaes eo trec'hiñ seurt tud a zo daou vil c'hwec'h kant a-benn pa ziskouez koll pep tra e kavont e kavont doareoù e kavont trekadennoù evit bezañ saveteet kwa. Hag amañ n'eo ket ken aes a se rak da skouer ma vefe tour-ge unan Ha mont en eche ket c'hoant tapout an tour dre ma vefe tapet hom hini marse e soñjfemp c'hoari tourse pemp. Met aze e vefemp kelaouenn abalamour da E pemp. E pemp zo souezhus peogwir e tifennan meur rouanez hag e tikoran an eskob war-zu H6. Bremañ e ro dezhañ land ar roue e-giz-se. Setu deus kement a souezhadennoù war ar blegenn-mañ. Hag aze an difenn 'c'hallfe bezañ c'hoari F pemp. Souezhusañ souezhusañ difenn an dra-se zo ur stumm ne weler ket lies en echedoù met n'hall ket tapout en ur dremen ar pezh eo a-hend-all e kollfe rouanez a vefe lamm kwa. Setu aze tagadenn dizoloet hag aze stank ar veskelenn, fentus a-walc'h kwa. Setu, erfin oa bet oa bet gounet an dra-se gant gant nepo. Met fromet a lak ac'hanoc'h da kavout ar gourdrouz, ar mennozh lamm gant honnezh getri hag an difenn. Petra a chom ganeomp a chom a ra un ganeomp un lec'h ma oa bet Karlsen o c'houzañv enfin. Ret eo ret eo anzav ivez e-benn fin en deus kuitaet an tournamant met A-raok kuitaat an tournamant e oa fallput e zisoc'hoù arall a-wech en doa graet disoc'hoù ken fall, dreist-holl an hini noa kollet a-enep Murzhin a oa deuet da vezañ kampion daou zevezh war-lerc'h. Houmañ oa fall a vigor a oa me 'm boa ket gwelet karr-sen c'hoari, a oa ken fall james. Met fin houmañ oa tenn-tre ha ditennus a-enep Daniel Dardin ur paotr Ur paotr hag a zeu da Naoned wech an amzer ma ne faziañ ket e izelvroiad, zo ket lies da Naoned met tro 'moa bet da wel'nañ hag a zo ya heñvel hañ ouzhpenn daou vil c'hwec'h kant e partiennoù Isir setu barzh an top kant er bed. Hag amañ neuze 'neus staget rouanez Magnus. Magnus hag en deus c'hoariet honnezh e c'hwec'h. Ha daoust d'an daou bezh gwerin nebeutoc'h evit ar re wenn, marc'had 'teus eus peadra d'ober amañ evit derc'hel gant da gadenn. Setu penaos kenderc'hel gant da gadenn evit ar re wenn ha lakaat plegenn Magnus da vezañ diaes-spontus diaes-spontus d'e zifenn. Pemp, pevar, tri, daou, unan, tour dapach pevar, tapet 'n eskob, aberzhet ur c'halite. Setu un tapoud e HP mañ-mañ, evit ar re o soñjet se, ba n'eo ket ken kreñv hein. Serriñ a ra ar golonenn. Setu c'hoant ho-peus-c'hwi digeriñ kas ar pezhioù tost tost ouzh ar roue, kas ar rouanez e-giz-se marteze evit reiñ lamm d'e soñjal e seurt temoù hag aze dardañ kajimant hep prederiañ aze santet neuz alies ar rewelañ er bed o deus un anien evit evit c'hoari c'hoari mat benn ar fin ha n'heje don ket pep tra met ya o anien a lâr dezhe de c'hoari taol-mañ-taol quoi. Ha goude tour da bezh pevar? Get ar paj pevar e n'eus c'hoari get pemp hag amañ eo dañjerus-tre a ra gourdoz a ran rouanez da baj pemp, rouanez ar c'hwec'h ha rouanez get seizh. mat a mat afer ar roue eo. E ger-c'hwec'h, aze ne oa ket kalz amzer gant Garsen kemz nebeut, neuze e teufe ar marc'heg. Hag ar marc'heg-se pegen dañjerus gourdoz a ra marc'hegaj pevar, gourdoz a ra an tour, gourdoz a ra marc'hegez seiz. Gwelet a rit ha ma ma teufen a-benn ha ma ma ma ran dra bennaket, ha ma tont a-benn da c'hoari marc'hegez seiz. Aze goude honnezh tapaj pemp ez eus lamm d'ar roueañ. Setu dañjerus-tre. Magnus oa kilet aze da g-eizh ar marc'heg oa deuet da F-pemp. Normal a-walc'h ha n'hallan ket tapout diouzhtu. E-H-pemp a-hend-all e teufe honnezh-h-tri. Diwallit hein, kar domaj 'vefe foeltrañ ur bartienn ken tost da vezañ gounezet met berr. aze berr, ha goude-se e c'hallan rei eur berr c'hoaz, kas an tour da skouer, hag amañ e marv evit ar re wenn hein, kar hon eus daou daol evit ober lamm ha me 'm eus ezhomm nemet unan hein. Setu. Ha setu n'oa oa ket bet kouezhet en toull trap-se Darda tamm tamm tout hein. Darda n'oa n'oa c'hoariet marc'heg goude Roegiaiz marc'heg F pemp, o stankañ ar rouanez hag o c'hortoz da bep seurt traoù. Mon tour d'essayz a zo ur fazi met diaespontus e difenn mat aze deus evit ar re zu. Ronez H5, ronez C-pevar, o tagañ o tagañ an tour hag o tagañ o tagañ E-pevar. Hag aze neus graet neus graet ur fazi, rak neus roet get unan pezh a leusk ranez da e bevar, ha goude marregaj c'hwec'h roe he feiz, distreiñ a ra da F-pemp evit gourdrouz lamm d'ar roue, ha neuze distreiñ a ra Karlsen ivez da G-eizh, ken tenn evel ma oa, hein, evel ma pije gwelet er video, kar aze laouen oa d'ober rampo dre ma soñje dezhañ e oa flash-tre ha marv. Ha marc'had n'eo ket gellet kenderc'hel gant gerc'hwer d'ur mare bennak, da skouer se, se ha gerc'hwer, se vije bezañ taol-gwellañ. Me chom a ra dañjerus-tre gant nebeut a amzer hag ho penaos ho preder psikologel zo ivez hein, pa pa re rampo enep an hini gwellañ er bed. Hag e vez ken kompliket se on eo aon c'hwitañ rampo ha derc'hel da c'hoari. Setu 'oa 'oa 'noa graet rampo met memestra oa ket oa tost-tre da flastra Magnus Carlsen amañ gant an aberzh kalite tour dabach pevar hag e pemp. Ma michañs n'eus plij deoc'h m'ho peus-c'hwi goulennoù war variañsoù zo lakaet en evezhiadennoù oc'h rin hor video Diwar o fenn aze int o-daou lec'h ma vez gwell anezho c'hoari ha setu ken ar c'hentañ tro.